Salam mähriban ildeşler. Men Aýgözel Çaryýewa. Biz bu gün Excel sapagymyzda siz bilen Sene we wagt funksiýalaryny geçiris, olar nirelerde ulanylýar? Meselem diýeli biziň şeýle bir özümiziň kärhanamyz bar, biz kärhanamyzda önüm öndürýäs we tabşyryk gelýär, meselem birinji tabşyryk şu günden başlap belli bir senä çenli eýýäm tabşyrym ugradylmaly diýsek, onda şol aralykda bizi biz şol önüm taýýarlamak üçin näçe wagtymyzyň barlygyny hasaplamak gerek bolsa şonda. Sene wagt funksiýalaryny ulanyp bilýäris. Geliň ony häzir tablisiýanyň üsti bilen seredip geçeliň. Meselem, tablisada ilki bilen tertip belgi, soňra goý diýeli, tabşyrylmaly önümimiz jemi bäş sany bolsun diýsek. Bäş sany. Bu ýerde harydyň ady, harydyň ady. Aşakda goý harytlarymyzyň ady önüm 1 önüm 2 bolsun we bulary saýlap aşaklygyna çekýäs. Önüm 5-e çenli. Bu ýerde tabşyrylan wagt tabşyryldy. Yani bize şol haçan tabşyryldy, şony yerine yetirmek tabşyryldı. Lan tabşyrylan wagty şeýle hem ugradylmaly wagty eýýäm taýýar edip yzyna ugradylmaly wagty. Bu ýerde hem näçe günümiz bar ýerine ýetirmeli. Ýagny bize näçe gün berildi. Çe gün galdy diýibem bilýäs. Näçe gün galdy. Ýagny şony ugratmak üçin näçe gün galdy. Ilki bilen tablisamyzdaky bulary şu öýjükleri ramkalaýas. Biraz ullagyny ulaltýas. Ortadan owadan görünmek üçin we Sygmadyk ýerlerini üstüne basyp şeýle dogrylaýas. Indi tab şu şu öýjüklerde seni ýazýanymyz üçin başdaky temalarda hem aýdyşymyz ýaly kysymny näme kratki format dat edýäs. Indi meselen bir ony ne indi şu ýerik sene ýazmaly. Ony özümiz hem ýazyp bilýäs, bolmasa formulada şu ýerde data i eger iňlisçe bolsa Date time funksiýasy bolýar we şularyň arasynda görşümiz ýaly ählisi hem senä degişli funksiýalar. Indi bize şu gün data, eger iňlisçe bolsa day bolýar, oňa sen ýyly ýazýaň, meselem 2021, aýy ýazýaň, meselem 9-y we ikisi meselem Sent ok ýazdyk. Bize şony ýazyp berýär. Bu ýeri özümiz hem ýazsak bolýar. Meselem, on ikinji aýyň otuz biri. Bu ýerde hem iki müň ýigrimi birinji ýylyň. Ine, indi näçe gün galdy? Şul wagt aralyklaryň arasynda näçe gün galdy? Şony hasaplamak islesek, Onda de Datiw wremýa, eger iňlisçe bolsa deent taýym, girýäs we şu ýerde dne üç ýüz altmyş, eger iňlisçe bolsa days üç ýüz altmyş, şony görkezýäs, naçalo data, şul öýjük, konec data, bul öýjük, i metoda hiç zat ýazman, okey bassak, şu, şu çyslodan şu çysla aralykda bir ýüz on dokuz gün galypdyr.

Üçünji aýyň dördi iki müň ýigrimi. Goý diýeli. Bäşinji aýyň bäşi iki müň ýigrimi bir. Ve bu yeri kem isende çislo yazıp bilesiz ya da şunu şeylerini kopyalasak. Bundan şeylerini kopyalasak. Hemmesem dört ýüz ýigrimi bir boldy. Sebäbi mart bu mart aýynyň bäşi, mart aýynyň altysy, mart aýynyň ýedisi. Bu ýeri maý aýynyň altysy, maý aýynyň ýedisi, maý aýynyň sekizi. Ýagny hersi hem beýläk-beýläk bir gün süýşenler üçin bularyň hemmesem dört ýüz ýigrimi bir boldy. Indi eger-de şeýle diýsek, şu günden başlap meniň indiki doglan günüme çenli näçe wagt galdy? Şony bilmek islesek, diýeli, şu ýerde dörtöýjigi birleşdireli.

Ýene-de daşyny ramkalaýas we formuladan ýene Day üç ýüz altmyş alýas. Dne üç ýüz altmyş, eýriň niçe bolsa Days üç ýüz altmyş. Naçalo data. Konec data. I OK basýas. Meniň doglanma çenli iki ýüz on iki gün galypdyr. Ine şe, bu günki sapagymyz hem şunuň bilen geçirip gutarýarys. Indiki sapaklarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!